Өлкәдә карантин булу сәбәпле татар мәдәният үзәгендә мондый очрашуларның инде бер елдан артык булганы юк иде. Күренеп тора, халык үзара аралашуга, күзгә-күз карап сөйләшүгә сусаган. Бу кичәне көтеп алдык, әйе. Менә Җәлил хәзрәтнең, Ильяс хәзрәтнең сөйләгәннәрен бик яратып тыңлыйм мин. Мин аның белән очрашуны гомерем буе көттем. Табиб буларак та, җәмәгать эшчесе буларак та. Мөселман хатын-кызы буларак та мин аның сорауларын күп иде. Менә шуларга бүген өеме өлеш чалушай җавап тапты. Чыннан да, бүгенге очрашу башкалардан нык аерылып тора. Бүген мәдәният үзәгендә кунакта беренче тапкыр Татарстанның баш казые, байтак китаплар авторы, дин белгече Җәлил хәзрәт Фазлыев һәм Ислам динен кабул итүнең мең еллыгы исемендәге мәдрәсә ректоры Ильяс хәзрәт Җиһаншин. Әлбәттә, тәфсир бик яхшы. Ул тәфсирне алдык, ул тәфсирне укыйбыз. Җәлил хәзрәтләр белән без инде күптән таныш, аның вәгазьләрен тыңлаганыбыз бар, аның китапларын укыйбыз, Аллага шөкер. Коръәннең тәфсирен өләшәләр.
Ну, Коръән тәфсире яхшы нәрсә инде ул. Миңалча инде мин дин әһеле буенчарак Коръән әз- башта гарәпчә язырга иде, аннан соң тәфсирен язырга иде. Менә Рабит Батулланың тәфсире бар, миңа бик ошый, хәтта аны критиковать иттеләр бик каты. Тәнкыйтьләделәр, миңа бик ошый ул. Ул гади язган. Кызганычка каршы, карантин булу аркасында бүгенге кичәдә барлык теләгән кеше дә катнаша алмады. Залга бары тик өлкәнең татар милли һәм дини эшләрендә актив катнашкан кешеләр генә чакырулы иде. Билгеле инде, бу көнне һәр килгән тамашачыга бүләк итеп, Коръән тәсфирләре дә таратылды. Менә бу бик тә кирәк иде, менә безнең кебек уки, гарәпчә уки белмәгән кешеләргә бу бигрәк тә инде әйбәт, бик уңышлы китап. Бездә арапча иде и урысча ниләрдән, монда Аллага шөкер, хәзер безгә эләкте. Мат-матур гына укыйбыз татар теле белән. Бөтен нәрсәне аңлыйбыз, аңгартабыз. Аңлый торган ни, хатыным укыды, бик каты шады. Тамаша залында барган сөйләшүдә сүз халык санын алу, милләтне саклау, катнаш никахлар кебек бүген күпләребезне борчыган мәсьәләләр турында барды. Бездә Телне югалту белән динне югалту бер бәрәбәр. Милли тел, милли кием, милли гореф, дип Шәһабетдин Мәрҗани юкка гына ассызлап әй, сызыклап әйтмәде. Менә динне сакларга кирәк, динне саклар өчен, әлбәттә, менә дин мәнфәгатен үз мәнфәгатеннән өстен куя торган галимнәр кирәк, китаплар кирәк. Менә пандемия булды бит инде. Авылда ни җайсыз мән мәйтәм, җайсыз түгел, Сабан туе шикелле, капка төбе саен машина, урам тулы кала чага, бөтен шәһәрдән бала чагын авылга кайтардылар. Ул бала чагалар теге ун класс укыган әбиләрнең аттестаттагы өчлеләреннән дүртле ясап киттеләр инде урыс теленнән. Хәйран әбиләр урысча сөйләшә башладылар алар китешкә. Менә без теге оныкларыбызга җиңел булсын диим теге.

Төрке мәдәният сараенда бәет мөнәҗәтләр кичәләре уздыра. Шунысы сөендерә, менә мөнәҗәтләр әйтергә яшьләр дә тартыла. Элке, элке, элек бит инде менә өлкәннәр генә шул мөнәҗәт әйтү бәетләрне өйрәнә иделәр. Сүз дә юк, сабый вакытта, яшь чакта күңелгә кереп калган нәрсәләр, алар гомер буе онытылмый. Бүген Ульяновскида көллият директоры булып эшләүче, шул ук вакытта мәчеттә азаннар әйтүче Әсгать Рәхимов Бала чакта өйрәнгән догалар мине гомер буе озата баралар, ди. Һәрбер экзаменыма, конечно, кергән вакытта үзем белгән догаларны укып керәдер идем. Шуңа күрә укуларым да уңышлы килеп чыкты, әлхәмдүлилләһ. Ике сәгатьтән артык барган очрашуда Казан кунаклары залдагыларның бик күп сорауларына да җавап табып, Коръәндәге аять-сүрәләргә аңлатма бирделәр. Мин инде Ульян өлкәсенә һәрвакыт бик теләп барам. Монда безнең ихласлы мөселман кардәшләребез бар. Алар һәрвакыт очрашуга шушылай бердәм булып, бик матур булып киләләр. Һәм инде менә бик күп сораулар бирүләре, менә бу вәгазьне тыңлаулары, әңгәмәнең җанлы баруы, халкыбызда шушы милләтебезгә, дини мәсьәләгә битараф түгел икәне күренде. Без күптән түгел генә булган идек Омскида, шулай ук әле үткән атнада без булган идек Мордовиядә, Саранск шәһәрендә. Һәм инде менә бүгенгесе көндә сездә. Киләчәктә дә безнең инде әле башка Төбәкләргә дә шушылай ук бару күздә тотыла, чөнки ул күпләп бастырылган Коръән шушы татар телендә, ул фәкать безнең милләттәшләребез өчен, татарлар яшәгән, күмәк яшәгән җирләргә илтеп шушылай матур гына тапшырыну күздә тотыла. Көннең икенче яртысында кунаклар шәһәребезнең Ак мәчетендә булып, анда үткән Ачык ишекләр көнендә катнашып, дин кардәшләребез алдында чыгыш ясадылар һәм мәчеткә Коръән тәфсирләрен бүләк иттеләр. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.